nyaya tikaona kuti hai vaccine ndo ichatifadza handiti kuti 200000 vanhu vedu vomuno vachange vaine rombo handiti rokupiwa vaccine yekuzvidzivirira kubva kucovid-19 tris toga africa iyezvi handiti tatanga subsahara kuwana vaccine saka zvinofadza
So who's going to be tested first or rather who's going to be used sema experiment for this vaccine? Hai haisanire experiment handiti e, tiri kuti isu vaccine yakavuya ina mainstructions 18 to 60 handiti urombodo gokuti isu takura tava vadhara e, uye isu taitoda kuti dai taiwana handiti e, ndaitaura namaichiseka ndichitoti ah E, soko vava vachizviziva here kuti yakai 18 to 60 tikatoseka kuti havachazviona vachazviona handiti kureva kuti vaccine iyi haisanhiri yedu isu handiti ndeyenyu imwi sevana venyika handiti vana vezimbabwe e, munyika yamuyananda um, saka zviri kureva here kuti vanenge vapfuura vabhazera vari 60 and above Vachange vachingofa zvavo here kana kuti pane any e, methods dziri kugadzirwawo kuti vawanirwe vaccine? Ndo patari vapatkat ichaviya imwe handiti iyi ndo yokutanga ichaviya ichikavha munhu wose nokuti kuti vanhu vagare vakafara anozinotaura handiti saka isu vadhara ko pane patingazozvishaisa handiti e, kuti yavuya iyi yotestiwa yedu ichivuya yakanaka eish ah, pane nhau dzanga dzichitrenda dzemaererana mm, neezimbabwe kune vekunze kwenyika vanga vachitaurawo vamwe vachicomplaina kuti nyika dzavo hadzina kurongeka Zimbabwe yakaenda ikanotora yega mavaccine eh, mungada ukupo here what word of advice would you like to give to other airlines kunze uku ndakavimbisa uye ndichiramba chingovimbisa kuti nyika ino yakanaka handiti hurumende yakanaka hurumende ine ndege handiti eh, namibia vanotoishuvira handiti eh, yavo vakanyudza south africa vane vachitoshuvira isine ndege yedu ndege yomuno handiti kureva kuti kana kudenga hakuna hurumende yakadai eh, so ndekidzo zvangu e, tinayo yedu ichindotora vaccine yedu chivuya nayo chivuya pano handiti toshandisa e.
aiwa mutenda e, mubvunzo wedu wekupedzisira ndewekuti nevale yakabva kupfuura iyi chii chamungadawo kuudzawo kune avo vasina kuwana mapresents kubva kuvadiwa vavo hai avo toti vaccine iri kuvuya handiti uye ukaona usina chawakawana domanya pamberi handiti e unge uichifollowa e, pana madirections ma, ma, ma for use aripo akati wandei e, achabudisa vakawanda asi tatinanga nanga nemwi handiti hauna vhale iwe shaye vhale vaccine shaye vhale vaccine wobatsirikana handiti heartbreak yotopora nevaccine e, zvichiitisa zvakanaka handiti iwe utore imwe vaccine handiti ka eh, newe chisikana uri pakamera eh, zvikuitire zvakanaka handiti eh, very good hai zvakanaka nai nai vakomana ah, nai chitoseka zve ndaitaura namai handiti wadzima hai chitaura namai ndikati yejuzi dai vadhara varipo vadhara votouya vachiti juzi rangu tototi hai rainda handiti very good mazuva abata here madam bos iyi zvavakaita tinozvifarira handiti iyi hai iyi kurashika iyi vavuye kuno hakungotaura navo chete iyi tongoseka zvedu iyi handiti iyi natwabamu iyi kana a ah, munhu paanovuya munhu wadzimari chikana o oh, ai zvakanaka iyi oichibinigiri nhasi ngenenyu haina kuzobuda yakachibuda zanakiza ah, zvangu hai eh, zvakanaka eh, tore vaccine handiti kana zvakagwinya semso
ah, pakanaka vakai
Tinovaka dzikawanda tichingovaka tichingovaka tichingovaka timborwa zvakata eh? savanhu vane vaccine yavo kana ndichichaura batai mazwi kuitira mangwana asatagisa ah, zvangu ndofonera soko ah, nonga vachivete vakaimukira kausiku kundotora vaccine